Ling nyathina. To akia ni watim nang'o, nadwa ni wabed kamoro matin mondo wawuo. Eh, mama, Kik ine marach ne luongi kata riembo weteni ka. niluonga. Eh, nitie weche machando chunya kaka ng'ama janyuol, chunya onge kwe. Nikech in e nyathina maduong' to dalana ka aneno ka koro dwano bam. Chunya onge kwe. Ka koro onyango wadu nigi dhako, otieno bende nigi dhako. To kari ka aneno ka gima dwano lal. Chunyi ne en ang'o nikech kama igike no owinjore ibi bed gi rangayi ne adwa ni igol dala. Atim mane nikech Otieno oseromo golo golo dalane. In ka ler mar wach to bag to in ema ibaga. Gang'o? In ema ibaga mama. Ok adwa Nyathi ni mondo nabagi akwari. gang'o to ato chunya gombo ni mondo ibed gi kari. Mm-mm. In ema ibaga. Gang'o? Eh, Gadieri. Sasa che mama nyinyi penje wache cha. Mm. Maana kono mama Ne, cha. ne. Hmm? An ng'ani ok chak dhaw ne chiega dala ka. Ok chak dhaw ne Dato kare chiega. nanyo manya kan. Asenyombo didi dala ka. Ok dang'egi nikech githo tuch atucha, ok dang'egi, kwan gi ok dang'e. Kana Kana ka in mikona. kana nyuomo nyalego ka. Donge niwacho ni, ni, ni nyalego tegno na. To dong macha tineno kata gi wang'i ya to mbasna to ang' ituch gi e dala ya nyathina. Ha? weri kata gi nyalel Hmm? donge donga donga donga nyuomo nyasakwa moro ka donga eh, nyuomo nyasakwa dede bu- but but dede skul dede ka donge ma machi wacho ni ni- ni nyako ma pidho koke donge riembo Nyathi moa e sikul ok inyuom mana moa e sikul nyathi mosepidho koke mogik kato de bed e dala nang'o ang'e kama oaye yawa kata gin ma gitero ji akawo nya isbania nya isbania biro ka iwacho ni mondo aduok nya isbania ni ni- ni ni ni ni, ni, ni nyako do ni kia sijui kia wiye tek kia otimore kia nade kia kia ok en koth rude donge iwacho ka Hey. Oa e dhoga. donge in- in ema ibaga ka kane akelo nya rusinga dala ka atuch ka gi nyako maber mago rusinga mama donge ng'e nakelo kelo to donge akelo Ikelo nyaka. donge akelo Ikelo. itugori ni nya- ni- ing'iya ng'iya nyako to tiki itugori to iwacho ni ma be chieng' ne do ma be chieng' ne pur ni donge inyo kata piny ni to chiega manyuom makelo dala ka iluongo ni tinga kata dhiang' Ma penji to mama ng'iew ni tinga kosa ng'iew ni dhiang' mondo ipurgo. Nyathina mon misekelogi ok gin mon manyalo dak. Wayu nyogo simu ka a. Koa mana suna malo manyera. Owacho maber gi dhoge ni lime chon joma chon ne dhi a mag nyiri ka wedegi. Ha? Ang'o mosemoni ni chako wuoth mondo idhi lim wayu mondo iduog ka gi nyako? Ok adwa nyako mokelna. Eh? Adwa mamanyo Ah, kenda. ah, oduoga. chakre chon wan kaka chon ne wadongo kata an nosera imbe manya manya moa gwir wayu emomiyo ibiro gi makok gidongo koro an idhiera ni koso gitimo ne ji Awinjo kiwacho maber. Kendo wach ni ng'eni gima ineno kibedo, an ok anya neno kata chung'. Awinjo ka weche ni beyo. Kendo eh, ing'adona rieko maber. Iwacho ni alim weyni. Lim weyni kata nyimine ni ma pod tindo matindo matindo adhi e dala. Mago michako go ngima masani. Onge matin iyud ma onge nyathi. Eh. Alemgi. Alemgi. Depo ka moro Nyasaye nyalo goye lweti. Nyalo goye lweti. Eh. Nyathina mbesa ni kalo nyithindi bede koro. Omera ai uru ka dong mama no kuluongo. Eh? Ne ai uru ka no kuluongo utang'o biro amo ka. Ne ai jalo kulundeng ma to Omeraika. Mama no kulu. Ana aika. Kare magi to jomage mama. Gin be noluong gi yawa. Tapenji kare nyathina kare nyithindo gi bende nomana gima timore ne ok ber. Gin gineno ang'o ma in ok ine titi ng'ama ng'ongi ni bedo Emomiyo koda gika piny ka ah, ipuonjo. emogik emomiyo koro ineno kora luong gin gima gosebet kikuodho ikuodho. Ineno kaka ridwa nobam nyathina. Ing'eni de koro kata sani wuod gi koja form one. Nyari dude koro osego kata rude kata abiriyo. Koro iwacho ni alemo wayo. Alima alima wayo moro amora ka ineno kata kaka in nyathina ka wan e dho nam. Iwuo awuoa koda tama nying kata katede moko mag siling mia abich. Mia ariyo. A kiketo chondo iwuogo ka. To ng'ama tali kata nyako koneno nye nyathina ing'eni weche moko nitie mapok apimo ni nyako Yeah. kowuok ka girach ni a ka diri adhi aramba Ni malo wan ka. wayo dho nam. Mito winya nyadi ting'o katede. Wan wayo dho nam. Katede. Wating'o thu thu. Tede. Eh? Nyaka iduogo. Mane yath, mon ji wacho ni sero gi yath ochiemo e yath, nyakwar merwa chiemo. Kare losna rech Eh? mondo alim go waya Losna mondo ni. eh. Kotama to alim mapala cha. Ai, Anene ana onge dugu wach ya. nyathina, nyako nyako nyako nyako yudi. Wang'ni to onge mana riembi, kiduogo gi ma chunya dwaro, tarwako te. Mit mara tek.